Bul kásipten nalımayman da, kóshe sıpıraman, tazalayman.
Azanda bizler bir qaytara musorların alamız, alıp ketkennen keyin so yerge qarasaq jáne tastaǵan boladı.
Boladı ǵoy jumıstıń jamanı joq áyteu isleseń qara qazan qaynap tursa kepilip.
Birinshi aylıǵımdaǵanda qattı quwandım, sóytip aylıqlarımnıń bárine úyime produkt aparǵanmın. balalarıma. Kóshe súpirgenimde de úyalmayman, chunki kóshe súpirgen yerdi yúzin ochgan yaqshı boladı deydiǵo. Sol raxmet aytsa quwanıp qalamızǵo oy raxmet aytıp atır bizlerdiń miynetimizdi biletin adamlar bar ekenǵo dep. Ya házir jumıs ya qıyın emes mına odaşta azanǵı saat sol segiz jarımnan on eki jarımǵa deyin jumıs.
Bireuler oylaydı suw degen kunıp kune bassań shaǵa bermeyme dep a ol qurıdan qurı mánzilge bara bermeydiǵo suw.
Semya tınısh bolsa baxıt sol balalardıń aldında júrse sol balalarındı ayteuir oqıtıp elge qosıp sol baxıt semya tınısh el tınısh bolsa ayteuir sol úlken baxıt bizler ushın.
Abadanlastırıu bizlerdiń jumısımız boǵan menen tazalıqtı saqlau hámmemizdiń wazıypamız dep oylaymın. Birinshi orında prezidentimizge raxmat ushın aǵa hammamızdı ish bilan oylik bilan táminlap turganga.
Biziń miynetimizdi qádirleń!
Abadanlastıw bastalması dep kóp adamlar túsinedi, mısalı tek qalanı Kóshelerdegi mussorlardı tazalaw, sıpırıw jumısları dep abadonlastırıw basqarmasınıń wazıypası ol tek ǵana qalanı sıpırıp tazalawdan ibarat emes. Abadonlastırıw basqarmasınıń aymaǵına kóp tarmaqlı basqarma bolıp, qalamızdaǵı egistik jerlerge gúl nálin, terek nállerin, sol egilgen nállerdi suwǵarıw ushın qalamızdaǵı kóshelerge, qıyabanlarǵa, parklerge mashinalar menen suwǵarıw jumısları alıp barıladı. Qalamızda. Saqlandırıw jumısları alıp barıladı. Basqarmamızda jeti júz eliwi jumısshı bolıp, basım kópshiligin endi er adamlar quraydı. Sonıń ushın awıl jumısların, jerdi awdarıw, egiske tayarlaw jumısları ushın kóbinese er balalarımız kóp. Qız balalarımız hám bar jeterli dárejede. Usı jumısshılarımızdıń basında basqarıp turǵan brigadirlerimizge velosiped áperip, jumıslarına qatnawında bir qansha jelinlikler tuwdırılmaqta. Xızmetkerlerimizdiń bárliǵine Arnawlı kiyimler menen támiyinlengen. Hár bir kásiptiń óz masaqatı boladı, qıyınsılıǵı boladı, bir ıssıda, kún suwıqta waqıtları boladı. Mısalı, qıstıń gúli qattı qahaman suwıqta, bir qansha tońsa da, suwıq bolsa da, xalıqqa xızmet kórsetiw alıp barıp atırdı. Úsh yarım jıl boldı jumıs istep atırǵanıma. Ózimniń jumısımnan nalmayman, quwanaman. Áytewir, sodan nan jep otırman. Azında saǵat segiz yarımda kelip jumıslarımızdı baslaymız. Esh nalmayman, quwanaman. Solardan balalarıma nan jegizip otırman, student oqıtıp otırman, kontrakt tólep otırman. Jumıslarımız jaqsı. Endi jumıs kerek, istewimiz kerek oǵan. Balalarımız úlken biraq, bárine úlgerip kelip atırmız jumıstan. Abadlastırıwda islegenime uyalmayman. Qudayǵa shúkir, eki kontrakt student bar universitette oqıp atırǵan. Sonıń arqasında oqıtıp atırman, abadalastırıwdıń jumısınıń arqasında sodan tólep otırman kontraktlarımdı. Uyalmayman. Brigadamızda bir on ush adamday barmız. Sol awızbirshlikte birge tartıwımız islep atırmız mine. Át usınday qayerde ne bolsa sol oylasıp awdarıw, mınanday egiw. Sol jumısta bolsa áyteu sol qalamızdıń sol gúlleriniń jasnauına sol úlesimiz qosıp atqanımızdan sol júdá quwanıshlı bolıp júrmiz áyteu sol paqırlı bir birimizdi áyteu aǵa inili bolıp islesip atırız áyteu ya házir jumıs ya qıyın emes mına vozrastta azanǵa saat sol segiz jarımnan On eki jarımǵa deyin jumıs. On bes jıldan beri isteymen. On bes jıl boladı istep atqanıma. Kóshe sıpıramız, tazalaymız. Ózim jumısıma qanaatlanaman. Jaqsı jumısım. Usı kásipte istep atırıp tórt perzenttiń anasıman, tárbiyalap atırman. Eki qızdı uzattım. Balam tórtinshi kurs institutta. Bul kásipten nalımayman da. Kóshe sıpıraman, tazalayman. Kásibim jaqsı. Biz ishimiz hazırsha qıyın emas, chunki bunaqa ishlerdi aldın ham qıyganman. Ózim Andijanda tugılganman da, buyaqta turmıs shıqqanman. Lekin ishimnen uyalmayman, Xudayǵa shúkir. Mana farzandlarımga bir. Halal mehnat bilan pul tawıp alıp shıqıyapman, abaryapman. Chunki mehnatim uyaladigan ish emas da, kóshe supıramız, gúllar ekemiz. Kóshe supırganımdan ham uyalmayman. Chunki kóshe supırgan yerdi yuzin ochgan yaqshı boladı deydi. Shu yerdi yuzin ochgan yaqshı boladigan ushın ham men qılgan ishimden uyalmayman. Birinshi orında farzandlarımga halal mehnat bilan pul tawıp ápkerip, halal rızıq berip baqıyapman. Andijannan kelgenimdan keyin boshta hamma ishta qıyınshılık bolgan edi, qıyınshılıklar ham bolgan. Órganiship ketkenimizde bir oy, eki oy qıynalganman, lekin hozir qıyınshılıklar joq.

Qısındıq endi keynen úyrenisip kettik qo. Kirgen waqıtlarım endi uyalıp betimdi jawıp júrdim basta keynen ne dep uyalaman ózimniń enbegim dep hámme el qatarı istep atırmanǵo dep istey bereyin dep keynen ala ashıp istep júrdim. Adal eńbegimiz ne dep uyalam? Yaq, men kásibimnen uyalmayman. Hadal miynet. Kásiptiń jamanı bolmaydı, mańlay teriń menen tapsań, kásiptiń jamanı joq. Oǵan hadal miynet penen tapsań, miynettiń túbi ráhát degen. Endi kóp-aq dem alsam, jumıstı saǵınamız. Dem alıs bolıp ketse. Mısalǵa, bayramlarda dem alsań, bir-eki kúnnen keyin jumısıńdı saǵınasań. Hadal miynetiń menen istegennen keyin kóshe sıpırıw, tazalıq, jumısımdı saǵınaman. Bul ishke kirgenimge bir yarım yıl boldı. Ish qıyın emes, unaqa organıp ketkemiz. Kásel bolmaydı ekensen bul ishte ishleseń, umuman. Azanda sawman dep ornıńnan turıp ishke keteberamız. Ha, sıpıramız, tazalaymız, gazon tashiymız, unaqa. Bizde balalar ham bor.

Usınday túlegiw ne jumıslardı isleymiz. Áwel ne de boldı sırt jaqlarda isledik. Sırtta Qazaqstan nelerde úkimettiń jumısında islemedik. Sol abadalastırıwǵa kirip islep atırǵanıma bes jılday boldı. Qudayǵa shúkir jaqsı jumıslar. Óziń úyińnen kirip shıǵasań bir jaqsı jeri mına. Abzal tárepleri kóp qo.
Óziń úyińde otbasınan Shıqqanǵa ne jetsin, shanań aldında otırǵanıńa. Waqtında toy merekege bara qoyasań, awılda bolsań, aǵayin tuwısqanlardıń qasında, bala shaǵań qasında, anda balalarıńdı da oqıwǵa nege arqayın apara qoyasan. Boladı, Qudayǵa shúkir bolıp atır. Qudayǵa shúkir. Shańaraqqa eplep jetip tur aylıǵımız. Hár tarawdıń ózine shań bir qıyınshılıqları bar, degenmen de qıs aylarında suwıqqa qaramasaq boladı, eplep. Suwıqtı endi nege alsaq, bul gezlerde bir saǵatlar hám kishkene jeńillik boladı suwıq gezlerde de. Kóshemizdiń gúlleniwine, shırayına shıray qosılsın dep gúllerdi egip atırmız usınday qılıp. Tórt tórt jıl boldı islep atqanımızǵa. Tórt jıldan beri usı qalamızdıń tazalıǵına, nesine úlesimizdi qosıp atırmız, soǵan quwanıshımız áytewir. Qalanı sıpıramız, tazalaymız kóshelerdi. Mısal ushın mına adamlar paket taslap ketedi, solardı tazalap alamız. Mınaday urnalarǵa taslap ketedi, ya bolmasa sırtına taslap ketedi. Solardı tazalaymız azanda segiz yarımdan baslap kelip. Sıpıramız qızlarımız benen birge. Ózim eki perzentim bar. Bir qız bir balam bar. Balam úylendi, kelinim bar, aqlıǵım bar. Qızımdı oqıp atırıptı, jaqında turmısqa berdim. Oqıp atırıptı universitette. Usı jumısınıń arqasında ǵoy barlıǵı. Raxmet bárine, basshılarımızǵa bárine. Usı jumısınıń arqasında áyteu bárin xojalıq terletip otırıp usı balalarımız oqıp atırıptı qızlarımız. Jumısımız tam usı kóshemizdiń jaǵ tazalıǵına úlesimiz qosıp atqanınan, kóshemiz taza bolıp turǵanınan hám Mınanday mineke gúllerdi egip atırpız ǵo, solardı bárin kórip kewilimiz kóteriledi, mına qara tim jaqsı gúllerdi egip qoyıp sıp-sulıu bolıp turıptı iya dep. Mısal ushın sıpırsaq artımızǵa qaraymız, jańa sıpırǵan jerimizge qara tap-taza bolıp turıptı iya dep. Solardı endi adamlar ham bilse deymiz da bir jaǵınan iya. Jańa musor ne taslap ketedi sıpırıp atsań, tazalap atsań, artıńnan taslap ketedi de. Áytewir apalar sıpırıp atırǵo, tazalap atırǵo dep kádimgi belgilengen qutılarǵa, yashiklerge salıp ketse shimshik shaqpay, mısal ushın ketip baratsań artıńnan shimshik shaǵıp tastap ketediǵo. Birewler endi hámme de onday emes endi. Birewler raxmet, sizler usınday qılıp tazalap atırsız qalamızdı dep raxmet aytatınlar ham bar. Sol raxmet aytsa quwanıp qalamız ǵoy. Raxmet aytıp atır bizlerdiń miynetimizdi bilетін adamlar bar ekenǵo dep. Endi qıyın bolıwı múmkin dep izimizge qaytıp qaytıp tazalap nete beremiz ǵoy endi ózimizdiń jumısımız sol bolǵannan keyin. Azanda bizler bir qaytara musırların alamız alıp ketkennen keyin so yerge qarasaq jáne tastaǵan boladı so endi solındaylarǵa iltimas etip aytqımız keledi musırdı musır yashikler bar jolǵa kóshege qoyıppız solarǵa tastap ketiwin iltimas etemiz xalqımızǵa. Boldı onday jaǵdaylarda seń jumsıń degenleram boldı, seń wazıypań so, so jaǵınan sen nan jep otsań degen adamlar boldı, jırastı onday gúller. Endi so waqıtta bir kúttay qapa bolıńqırap qoyamız, kenen ay, ay ózemizdiń jumısımız, ózemizdiń wazıypamız dep istep kete beremiz, biraq qapa bolıńqıraymız adamlar aytqan gezde. Endi xalıq aytadı ǵo bireu aytadı kelip seniń jumısıń oziń uazıypań dep aytadı aytqan kúnler boldı onday kóshede juremiz ǵo endi joldı sıpıramız tazalaymız shańǵıtpay sıpırıń dep baqırıp ketken kúnler boladı suu akelip sepiń deytin adamlar boladı onday ushırasadı. Adamlardan iltimasımız sol janaǵı kóshemizdi tazalap netip qızlar endi xámme abıralastırıu bári ulesin qosıp atır ǵo. Solardıń miynetlerin bahalap bilsek, kóshemiz shıraylı bolıp turıptıǵo bárinde, gúllerdi egip atırmız, sıpırıp atırmız tazalap. Sol iltimasımız sol belgilengen yashiklerge taslasa, ishimiz shaqpay. Eń qánekey bizlerge tastap ketpegeni jaqsıǵo, negizi tastap ketpese. Biraq bizlerdiń endi wazıypamız sol ǵo, tastap ketpese, sol musor shelegine tastap ketse dep ne qılamız. Masalan, Gúllar ekamızdı Gúllar ekannan keyin kóchedegi balalarga ham aytaman da, masalan, kichkina balalar boladı, yúrip ketmasligi kerek. Chunki bitta odam qıyǵan mehnatını endi ózi ham oylash kerek da. Úydegi gúlidey kórish kerek da. Masalan, úyimdegi gúldi yúlmeyip, mınanuı, shu gúldi ham yúlmey desin. Ishlarimiz yaqshı. Qıyınshilik joq uyimda ishti qiygan de bu jerda ishtiyam juraydan shıqarıp bajaraman doim. Endi bizler endi jana ashıp nıǵılıp tazalıqqa qaraymız ǵo endi qarap otqanım mına jaslarǵa da aytarım miynetdi bahalasa sol sol adal etip enbek etkenimiz bizlerdi bahalasa boladı ǵo jumıstıń jamanı joq aytep ishleseń. Qara qazan qaynap tursa kepilip aylıǵın waqtında berip turıptı. Xalqımız ham kázir jaqsı, mısır shıǵındıların onday kóp tastay bermeydi, ádewir biraz jaqsı burınǵılardan qaraǵanda. Endi birewler sizlerdiń miynetińiz awır, sizlerge qıyın, aytıw sizlerdiń miynetińizdi baǵalaw kerek degen. Xalqımnıń gápleri de boldı onday. Onday alǵıs jaqsı gáplerdam esittik. Waqtında qaytamız. Bashılarımızam rasa zor. Xar tomonlama bizge yordam beredi da endi tor tushınip. Bu yerde ishte qı bolıp uyge boramız. Uyge borgannan keyin bala chaqamızdı alıp kelip bemalol awqatlarını qıp berip. Azanda bizlerde saǵat altıdan baslap jumıs baslanadı. Keshki saǵat segiz, toǵızǵa deyin Jumıs waqtı, salmanıń ishindegi shóp-shar bar ma, salofan emewshek bar ma, bakalasha bar ma, bárin aladı. Qarawımda on segiz adam bar. On segiz jaqqa bólip qoyıppız. Solardıń bári, solardıń kúshi menen xalıqqa suw berip atırmız. Házir qırq tórt jılǵa qaradı islegenime, qırq úsh jıl toldı, qırq tórt jılǵa qaradı. Birinshi aylıǵımdaǵanda qattı quwandım, sóytip aylıqlarımnıń bárine úyime produkt aparǵanmın, balalarıma un aldım, may aldım. Degendey, bárin produktiga joq qıldım ǵo, birinshi, en birinshi alǵan aylıǵımdı. Kollektivimiz jaqsı, on altı qız isteymiz, bári auızbirshilikli. Toylarǵa, nelerge baramız ǵo endi birge, ózlerimizdiń merekelerimizge. Misal ushın, bayramlarımız bar, segizinshi mart, taza jıl, solarda da. Birge kútip alıp, jaqsı awızbirshilikli ámlemiz. Azanda quwanıp kelemiz jumısqa. Sonı menen zerikkpeymiz jumıstan esh kemde waqıt ótedi. Kollektiv dep endi jumısımızda bir mıń adamday barǵo, toy merekelerimizge barsaq abırlastırıw dep baqıradı, nama aladı toylarımızda kollektiv deydi. Sondan kóbeyip atırıppız sol eń qızıqlı gúllerimiz sol úyde mınaday problema ne bolıp qalsa sol jumısqa kelip umıtayıq deymiz sonday gúllerimiz boldı da. Endi bul kásiptiń unamlı tárepi arqayın azanda erte shıǵasań perezaryadkada oynan etkendey esh jaqqa ketkim kelmeydi a bolmasa bizler ham qazaqstanǵa rossiyaǵa barıwdı biletindek usıma da úylenip qalǵannan keyin istedik shetke ketiwdiń keregi joq. Bizlerdiń waqtımızda bizlerden jaslı balalar kóshede salma qazamız ba, suw jaǵalaymız ba dep aytatuın edi. Al bizler onı iy almay-aq istedik bárin. Qıs máwsimimiz kóbirek qıyıllaw boladı. Endi suwıqta, qattı suwıqlarda shıǵamız. Soaqta qıyıllaw boladı, bılayınsha onday qıyın emes. Endi jazda da biraq qattı quyashqa shıǵarmaydı. Dem alıń dep. beredi keshki salqın menen shıǵıń dep aytadı jumısta onday bir kattı bir kıynamaydı sol ushın ham keliń dep maslaxat bere alaman xar jigirma raboshilarǵa bir brigat berip koyıptı sol bir kolektiv bolamız Sonımen toy merekelerine baramız, shaqırıqlarına baramız. Bayramlarda, prazniklerde podarka berip turadı, premiyaniy, járdem aqsha berip turadı, tezlezden formalarımızdı berip turadı. Balalıǵımda ma vosvitatel bolǵım keldi, bala baqsha bolǵım keldi, biraqta onı oqıy almadım, miyt shkoldı pitirdim, biraq istey almadım, balalardı tuuıp ayteuir úy ishelek degendey. Endi balalarım úlkeygennen keyin, endi pitirgenime de kóp jıl bolıp ketkennen keyin usı abadlastırıwǵa kirdim. Biraq nalmayman, áyteuir Qudayǵa shúkir men aylıqlar waqtında, kirgenime kirgenime uyalmayman, nalmayman, qara eńbegim dep oylayman. Joqarı maǵlıwmat bolǵanda joqarıǵa nege ne istesek yaqtı emes der edik, endi. Ilajımız joq qo. Biraq áyteu nalmayman usıdan. Meniń ushın ózimniń kásibim ózime qádirli al. Bireuler oylaydı suw degen knopkani bassań shıǵa bermey me dep. A ol qurıdan qurıp mánzilge bara bermeydi ǵo suw. Bizlerdiń sonsha miynetimizdiń bahalauın qáleimiz.
Prezidentimizge hám káttekan raxmat mana shunshalik ayollarga bir. Qayda bolsa ish topishke yordam berip, mana ishlardi vaqtida berip nima qilyapti, oyliglarimiz ham vaqtida olyapmiz mana. Ármanım erten usı quda qálese pensiya jasıma jetkizip pensiyamdı en birinshi pensiyalarımdı alǵan pensiyamdı da en birinshi usı abanlastırıwda istegen aqlıqlarıma saw aman sol en ármanım sol sol ushın istep atırman azirshe. Alla buyırsa ayteu pensiyaǵa jetkisin dep otırmız. Men ózim ushın baxıt sol mına xalqımnıń usı auızbirshiligi, tınıshlıǵı sol úlken baxıt. Semya tınısh tursa baxıt sol balalardıń aldında júrse sol balalarındı ayteuir oqıtıp elge qosıp sol baxıt semya tınısh el tınısh bolsa ayteuir sol úlken baxıt bizler ushın. Eń úlken baxıt sol. Bala-shaǵańnıń amanlıǵı, ata-anańnıń amanlıǵı, densawlıǵı, tuwǵan-tuwısqanlarıńnıń sol baxıt dep oylayman aytewir. Awırmay, dım jaqsı bolıp júrse, ata-anamız, bala-shaǵamız bárine shúkirshilik etemen, Qudayǵa shúkir, bárine shúkirshilik etemen. Mına ayaq basıp júrgenimizge shúkirshilik etemiz, usı jumıs istep atırǵanımızǵa shúkirshilik etemiz. Shúkirshiligimiz kóp-ǵo, ayta bersek. Abadanlastırıw bizlerdiń jumısımız boǵan menen tazalıqtı saqlaw hámmemizdiń wazıypamız dep oylaymın. Biziń miynetimizdi qádirleń!